batna leh kha thupek a ziak kan chunga awm min do dar thina chu a thai bo tawh si a, chu ngei chu Kraws a kheng bet in a la kiang ta. Lalbatna a thu kan chhiar te mal min sawm sak theuh rawh se. Awle kan ngaihthlak tak ang khan in Esri bua tangin zir tur kan zawng dawn a ni a. Estheri bu hian in mak ve hrim hrim a nei a. Bible chhung a awm ve si ah chuan in Estheri bu ah hian in Pathian tih hi vawi khat mah kan hmu lo a. Amah erawh chu India tih erawh chu kan hmu ve tlat thung a ni. Tin, Bible ah hian Estheri bung riat chang kuah hi chang si ber a ni bawk a ni. Kan hriatthiam theihna turin kan rilruah te hi an lo awm sela a chang tute deuh deuh la ropui tak mai lal a suar a Pathian angin kan rilruah lo awm sela ten zuta chi zawng zawng chhan chhuaktu Estheri lal Isua angin kan rilruah lo awm sela Estheri tih hi arsi tihna a nen ti a. Lalisua pawh van parh arsi tiin kan hre bawk a ni. Tin, Esther-i lo enkawltu leh kaihruaitu Mordecai-a kha Isua ringtu leh Isua ringtu Kristiante Thlarau Thianghlim min chenchilh a min kaihruaitu angin kan rilruah lo awm sela. Tin, Juda chi zawng zawng tihborala tha chimi vek duhtu Hamana kha hmelmapa Satan angin kan rilruah lo awm sela. Tihborala tih chimi vek tur Juda mi zawng zawng kha keimiah, keimahni angin kan rilruah lo awm sela. Chung ang chuan Esthri bu atangin Pathian khawngaihna chanchin tha ropui tak mai zir chhuah kan tum dawn a ni. Awle kan hmuh angin Estheri bu ah Lal Asuara chu la ropui tak mai a ni tih kan hria a, a ram then za leh sawmhnih leh pasarih ah ro a rel a ni. A Lalram hi a zau hle mai a, India atanga Ethopia thleng a ni a. Tin, a ramah hian thil hlu a ngah tawk a ni tih a hriat a. A ram chhunga thil hlu chi hran hran enkual a fan nan niza leh sawmriat ngawt hun hmang a ni. A lal kum thum kumah mi te tan ruai a ṭheh sak a, ni sarih ngawt mai ruai a ṭheh a. Tin, wine te pawh rangkachak noten an sem vet vet mai a, ram ropui tak a ni tih hai rual a ni lo va ni. Tin, he mini pawh hian wine chu chhawp lung mai a, amah erawh chu mitin in mah a ni thu thu a tih tur a ni, tih luihna a awm lo. Dan angin mitin in mah a ni thu thu a tih tur a ni. Hei hian Pathian chungnung ber leh engkim ti thei chuan hmangaihna vangin kan damna turin chatua na boral tur mihringte tan kan ei a, kan ina kan nun theihna turin van atanga chhang nung lo chhuk la risuam in pe a. He thil thlawn pek ropui ber a thlawn a lalpan min chhawpsak hi a ringa a eitute tan chuan chatuan nuna leh damna a ni. Amah erawh chu tih luihna a awm lo, mitinin mahni thu thu a tih tur a ni. Awle hemi ni hianin Lal Ashura pawh hi a hlim hle mai a. Lal a suar a mi zia tur hi ka ngaihtuah hianin paphur ve thei tak ti deuh phut phut ni te pawh hian ka mit thla deuh a. Wine te pawh chuan a rilru a lo ti phur ta a niang, a phur hle mai a. Chuan Lal nu hmel tha tak mai Vasti chu Lal khawn bawl upa te hma ah a pian mawina leh a hmelthatna zawng zawng chu rawn in lan a, rawn in show turin a koh tir ta a ni. Amaherawh chu Lalnu Vasti chuan Lalthu chu lo hnial ta tlat mai a ni. Laiain ka ngaihtuah thin a, engvang nge Vasti hian Lalthu hi a lo hnial mai ni aw ka ti. Pian nalh bawk si, hmeltha bawk si, duhtawka incheina tur nei bawk si, tan khan Mite hmaah thiltithei leh mi ropuite hma va inlana, va insawa, va tel ve ve la kha thil hriawm mi ni dawn le tih ka ngaihtuah a thin. Amaherawh chu Vasti chuan Lalthu pek chu pawisa lovin a lo hnial a, Lal thinrim chu a alh nasa hle mai a, Lalnu a nihna ta an hnawl ta a ni. Lalthu pek hnial chu a vanpui em? Lalthu chu thu tawp a ni a. Lalber chuan mihring te Lalramah hian thu a nei a, a duh apiang chu a chawi chhuak a, a duh lo apiang chu a paih thla thin a ni. Vawiin en ringtute tan pawh hian kan hriat pawimawh hle mai. Pathian thu awi hi damna a ni. Awi lo chu thihna a ni. Zofate tan pawh a ram angin, a hnam angin, kan mimal leh kan chhungkuaah pawh taksaa te, thlarauah te malsawmna tam tak kan dawng. Amah erawh chu i rawngbâwl duhlo ram leh hnam chu tih boral an ni ang. Ti nuam tak leh thuawi taka in awm chun in rama thil thain ei ang ni mahsela in duh loin hel chun kham dain a ei zo ang che u tiah a thu a, Bible a kan hmuh angin. Zofa te hian chanchin tha min petu, chanchin tha enga min lentirtu, fa a min vuattu Pathian hi a thu kan awi lova, thu kan ngai chang lova, keimah ni tisa duh zawng ang a, A thu hi kan hnial a kan do dal a nih chuan eng mah kan ni lo. Lalpan min hnawh langa kan chan a va che dawn em. Lalnu Vasti pawhin Lalber thu hnia a hnial avangin Lalnu a nih na ta an paih thla ta. Vawiinana a aw in hriat chuan thlaler a an tih vui lai ang khan ti vui suh u. Tiin Bible-ah pawh min hrilh a ni. Awle chutah chuanin Lal chu thinrim hle mai a, khawn pawl te upa ho nen chuanin Lalnu Vasti chungchang chu an ngaihtuah ta a. Mifing zinga mi pakhat chu lo ding chhuak a, E vaw Inniaah hian Lalnu hian Lalchang a ti mual pho a ni lo va, keini pawh hi min ti mual pho va ni. Hengtiang anga Lalnuina pasal lal ber thu a lo hnial a ni tih hi Susan khawpuia te nu ho ten hmeichhia ten an lo hriat chuan a tih dan hi an zir ve ang a, chuvang chuan kan buai khaw lo zo vek ang. Chuvang chuan Lalzung hun hna min ti hi an thu pek chhuah ila, Lalram chhung zawng zawnga in tinah mipa in thu nei theuh rawh se i ti ang u. Tin, Vasti Lalnu hi Lalnu niin na ta hnawh ila, Lal tan chu nula hmelthat ang, kan zawng leh mai tur a ni. Chu chuan Lal a ti lawm ta a. Vasti Lalnu hmel tha tak mai chu Lalnu a nih na tan hnawl ta. Kawng lehlam ngaihtuah chuan Thaibawi hlauh vang te pawh a ni awm e. In tinah mipa in thu nei theuh rawh se tiin Lalzung bun hnemin thu pek an chhuah ta a ni. Awle hun leh ni te lo kal zel a Lal pawh khua lo har ta a, Lal tan nula hmeltha an zawng dawn ta a ni. Lal nupui tu. Ka ngaihtuah Lal a suar hi a lak hlerh hlerh hle in ka hria a, kan va tluk lo em ka ti. Helai UK zofate zingah pawh kan tlangval te hian an va tluk lo em ka ti. Lal Asura chuan ram then za leh sawmhnih leh pasarihah khan a duh ber nula kha a nei melh dawn a ni. A va lak em ka ti. Chutah chuan hmeichhe enkawltu chuan Laltan lupui tur chu a zawng ta a, lehkha an thun darh a. Susan khawpui a nula hmeltha kei ka ni, Million fanu pianna leh hmeltha tak tak sawisel bu tur ang te chu an rawn inlan zut zut mai a. Hmeichhe enkawltu chuan Lal hma ding tlak, Lal hma inlan tlak, Lal pui tlak tur nia a hriat piang chu a lo dah hrang zel a. Chutah chuan nikhat chu Juda mi nu leh a pa pawh nei tawh lo. Mordekai a enkawl seilen Estheri chu a rawn inlan ve ta a. Bible hian Estheri a fak hle mai a, Nalh tak a ni a ti. Bible in a nalh tak a ni a tih chu a nalh ngawtin ka ring. Hmawila ṭhuan ṭhenkhat pei chu kan khur char char mai thei a ni. Chu mai pawh ni lovin Bible chuan a hmu piang te duh zawng mi nih a kai a ni a ti. Hmu ve che a awm hlein ka hre thin. Hmu piang te duh zawng mi nih a kai. Kan hria hmu piang te duh zawng mi nih a kai hi fahar em. Kan rinhmuah e he kan tia thenkhat chu kan innuih zat nghal. Bible hian Esther-a chu nalh tak a ni a, hmuapiang te duh zawng mi nih a kai a ni a ti. Chutah chuan hmeichhe enkawltu chuan a lo hmuh pawh chuan tha ti hle mai a, lalhmaiin lan tur te zingah chuan a dah hrang nghal ta. Lal a suar a hmanin lan ni chuan uluk takin an enkawl a, thlaruk chhumur a hriakin an zut hlar hlar a, thlaruk dang leh chu hriak rimtuin an zut a, an enkawl Chutah chuan lal hmanin lan ni a lo thlen chuan an va in lan a, lalin a duh loh chu a ko nawn leh tawh ngai lo. Esrin lan ven a ni a lo thleng ta a, Esri chu mawi takin a inchei a, chutah chuan lal hmaah a va in lan ta a. Lal ber mai Lal Asuar and Aseri an lo hmu chiah mai chu a thinlung a tui zo ta. Bible-a kan hmuh ang khan Lal chuan Aseri chu hmeichhe dang zawng zawng aiin a hmangaih a, nula dang zawng zawng aiin duhsakna leh khawngaihna a hlawh a, lal lukhum an khumtir ta a ti. E Syria lawmpui awm ka ti thin. Ani ngei pawh tisa lam thil ah chuan farha a ni. Nu leh pa enkawltu pawh nei tawh lo a kha. Mordecai-in a enkawl mai a kha, farha a kha. Tun erawh chun ram then za leh sawmhnih leh pasarih roreltu lal ber lal a sual ah chuan hmeichhe dang zawng zawng aiin a hmangaih a, nula dang zawng zawng aiin duhsak leh khawngaihna a hlawh a, lalnupui, lalnu nihna ropui a lo chan ta, a lawmpui awm ka ti thin. Aw naute u vawiin i ahin kei ni pawh in ngaihtuah ang um. Keimahni lam kan in cun engmah hmuh tur a um lo. Mahse Krista lam kan in ruah cun mi fel famkim ah lalpan min lo phuang ta. Kan in a tlin reng reng kan nei lo. Vanram kal tur in, chhandam na cang tur in, Pathian fa ni tur in keimahni lam ah cun chuan tur a um lo. Mahse Lalte Lal hotute hotu engkim chu ka thu neitu Lalpa erawh chun ka ngaih a hlu takin ni a ti. Hmangaihna avang ringawt mai min hmangaihtu chuan nang leh kei hi min thlang a, a ro luahpui turin Ngaitu Pain min hmangaih ta hre sa em, Pathian fa ah te min vuah tak hi. A hmangaihna ban chuan min kuang kuah a. A hmangaihna avangin kan tan in sawh a keh a. Lali Suangei chuan kan tan nun a lei buah a. Chu thisen thianghlim ah chuan Pathian lung a awi tawh si. Tunah chuan van khua leh tui in ni e tiin Pathian chuan kan nihna thar min puan sak a. A hma chatuan a boral tu nun reng nei lo a kha. Tunah erawh chuan a chatuan roluah puitu Pathian Fa Lalte lal hotute hotu engkim chunga thuneitu chuan a fa a min pawm a, chhungkua a min chhiar ta. Khawvelah chuan thil ti thei deuh, mi ropui deuh hmelhriat an chhungte ningte pawh kan chaka kan duh thin. Mahse vawiin ahin kan chanvo hi a va ropui em? Phu lo hi ka inti thin, kei pawh kan va phu lo em? Khawvela lal ropuite chhung kuah mai ni lo. Lei leh van lal ber chhung te kan ni ta, a fa ah min vuah. Vawini-a hian car siamna company neitu fapa tan chuan car chu tlak chham a hlauh awm loh. Engkim in ta, Bible in a ti. Chatuan fapa bal neih chhun Isua meuh pawh kan damna atana min petu chuan thil zawng zawng pawh a thlawnin min pe tel lovang em ni? Engah amah a mang ang suh u, engkima a tawngtai leh a dil in in duhna hnenah thlen rawh u. Vainan unaute aw, Bible in min hrilh a lo. Lalpa hmangaihna avanga Misual te tel lova tlei thei lo hmangaihna va reu in hmangaih tu Pathian hian nang leh kei min thlang a ta kan ni kam ta a ni. Engah mah mang ang chu min ti. Kan chanvo hi a va ropui em. Keimah an dih lam kan en chuan engmah hmuh tur awm lo. Ngaite upa in min hmangaihna va nasa em Pathian fate min vuah tak hi Chhuan tur pawh kan nei lo. Kan chhuan tur awm chhun erawh chu Lalpa ni a mi hmangaihna hi sawi sen a ni lo. Te khin thu ti te hian an sawi thin. Chhekhawn a an tih pawh thatna reng reng nei lo kha an khaw lal fanu chuanin a thlang tat pasal atan. Engah a nge min thlan? Ka eng lai ber hi nge min thlan a min duh chhan? I eng lai mah khan ka lung a ti awi lo. I tha thlawt lo. I eng lai mah kha ka thlan chhan lo che. Mahse ka hmangaih che a, ka duh che a. Ka hmangaih avang ngawt hianin ka thlang che a ni. Chhikhawn atan chhuan tur a awm lo. A chhuan tur awm chhun erawh chu a thlang tuin a thlanna mai kha a ni. Hmangaih tuin a hmangaihna mai kha a ni. Vawihnia hian a chhuang apiangin Lalpa chhuang rawh se, kan va pu lo em? Lalpan a hmangaih che. Estheri ram ṭhenza leh sawmhnih leh pasarih-a Lal Ashur-a lupui ni tura Lal lukhum an khum tir ang khan lei leh van lal ber Pathian Fa a chhungkua a mo thianghlim van ruai ropui ṭheh turin Lalpan min thlang ta a ni. Amaherawh chu Esri Lalnu nihna chan rual chiah a khan hmelma a nei nghal a ni tih kan hria. Amah tih hlum duhtu, amah mai ni lo, amah leh a chipuite zawng zawng nena tih boral duhtu hmelma Hamana a nei nghal a ni tih kan hria a ni. Vawiin an unautu keini pawh Isua rinna vanga Pathian chhungte hi Lalpan khawvel ta min la chuka khawvelah vek min la ta a. Vankhua leh Tuikannia khawvel mi erawh chu kan ni tawh lo, khawvel chu kan khual zinna ram a lo ni ta. Mahse, lawng chu tui chunga awm tur a ni a, lawng chhungah tui erawh, tui erawh chuanin a pil thin. Lawng a pilh dawn erawh chuan a chhung a bungraw tha tha pawh ui lovin an paih chhuak thin a ni. Lalpan ringtute pawh khawvelah min la chhuak a, a ta kan ni, min thlang a chhungkua kan ni, mahse khawvelah a vek min la dah. Keimahni hian khawvel thil hi a khah lutuk chuan kan bo pilh ang. Isua kan rin a siamtu leh tifamkimtu lam chuan kan hmain tlanchhiakna a chhial takin i tlan zel ila. Keimah an nia min ti hnawk apiang chu i paih zel ang u. Sual sipai ral nen nitin kan indaw va, indawhna feel ah kan awm a ni. Lali chuan ruk hmang chu rut tur leh tihlum tur leh tichhe tur lo chu na lo kal lo. Kei zawng nun an neih nan tam taka an neih nan lo kal ka nia ti. Pathian fa te Lal Isua ring tu te nitin sual sipai ral nen kan in do, Diabola pawhin hun tlem te chu a nei a ni tih sualin a ei tur zawng in sakei bak nen a phi ruai reng. Bible chuan Pathian hnaih rawh u ti chuan an in a hnaih ang che maw? Diabol do dar rawh u, tlan bo san ang che u, Diabol a hmun kian su a ti. Hei ka pa hi kum sawm kua leh pali lai a lo ni ta, Pathian khawngaihna a zar a, hei hmun hrana a kan awm a, kan in biah a, kan in biak a piang a vawi khat em mah a sawi hmaih ngai lo va chu, Pathian hnaih rawh u ti chuan an in a hnaih ang che u tih hian A hma pawh tha ka lo tih he thu hi ka rilru ah min van tuh sak nasa leh zual em ka pa pawh hian a pawimawh hle mai. Unautu Pathian kan hnaih lo chuan Diabol a hmun kan lo ken chuan Diabol a hian ruk hmang hian min ruk sak a kan nun hi ruk hmang chuan ru tur leh ti hlum tur leh ti chhe tur lo chuan a lo kal si lo va. Pathianin kan nunah hmun a chan lova Lalpa kan hnaih loh chuan indona filah kan awmchhe ringtute i kan nun min ruk a sak a, kan hun min ruk sak a, kan nun a tichhe char a, char a. Tisanain kan khat a, Thlarau Thianghlimin keimahni a hmun a chang lova thlarau rah pawh kan nunah hmuh tur a awm lova tisa hlir in kan rah chhuak a. Hmeleng pawh nei thei lovin ringlote tan pawh kan nun a awh tur leh a tlan tur pawh awm lo khawp hian Hmelma pa si tan hian ringtu Pathian fa ni si hi kan nun min lo ruksak thin a, min tihchhiat vek a tawpah phei chuan hrem hmuna hruai hi Setana, min hruai lui Setana thil tum a ni. Chuvang chuan Isua ringtu Pathian Fa van kohna chang Lal lukhum chanvo nei tura lalpan a koh tawh te hi Isua kan rin a thihna ata kan chhuak a nunna kan ruah Pathian Fa kan nih rual hian eng lai pawhin hmelma pa Setana nen kan indaw va, hmelma kan neia indona filah kan awm a ni tih kan hriat a pawimawh hle a ni. Awle chuta kan hriat ang khan Esther-i nge Paul lalnu a nih chiah khan nuam ti takin a awm der der ringawt dawn a ma tih laiin hmelba a nei nghal a. Amah mai tihhlum duhtu ni lo chi puite zawng zawng nena tih bawr la tih chimi vek duhtu Hamana a nei nghal a ni. Hamana chuan engvang nge Juda chi zawng zawngte tih boral a tih chimih vek a duh kan tih chuan Lal chuan Hamana chu a chawi sang a, lal ropui tak a hnuaiah a dah a, mi zawng zawngin an zah a, chibai an buk a, hmaan kun thin a ni. Mahse, Lalnu Esreen kul seiliantu Mordekaia erawh chuan Lalpa Pathian engkim ti thei a hma a, chauh lo ah chuan kun in chibai a buk ve ngai lo va. Hamana hma ah kun ve lo a chibai a buk ve lo a chu Hamana chuan a ngei a thin hi rim em em mai a ti boral a duh a ni. Chu mai ni lo in amah mei ti boral chu tawk a ti lo, a chi te zawng zawng nen a ti boral leh tih chimi vek mai kha chu a huat na leh thin ur na in a khat a. Lalber Lala suar chu sawipui ta ni. Aw Lalber, i ram chhungah hian mi danglam tak mai an awm a. Lalthupek pawh zah lovin mahni an inla hrang tlat a ni. Heng ang hi Lalram chhunga an awm hi Lal tana hlawk lo hle mai a. Ka ti boral vek anga Lalsum ina dah turin tangka rawt a lensang sawm ka rawn la a ni. Lal ah Suarlal chuan engmah ngaih tu a chiang lo in ee i thu ni rawh se, thu thu ni rawh se tiin Lal zung bun a pe a, Sum leh pai pawl chu i tih ang ang ni rawh se ti ta mai. Haman a lawm em em mai a, ai en in thuma vuar dir ta tluk tluk mai a ni. Juta zii zawng zawng tihbawr la tih chimi vek na ni tur chu tawp ah chuan a vawl thut a. I sawm leh pathum thla sawm leh pahnih a dar a thla ni sawm leh pathum thla sawm leh pahnih chu Judachi zawng zawng te ti boral a tih chimi vek turin ain in an vawl thlut a. Chutah chuan zungbun hnem in lehkha an thlawn dar ta chur chur mai a, Judachi zawng zawng te lunga in an tap a. Sai puan an sin a, Susan khawpuiah te chuan an tap a rawih a rawih mai a. Sran Kul Sei Lian tu Mawl te ngai ngei pawh chu Sai puan sinin Lalin Huna Gate kawngkar bulah chuan a ding a ni. Chu chu Sri feng tu ten an hriat chuan Sri hnenah an hrilh a. Esri chuan Mordekaia hnenah chuan a va tir a, Mordekaia chuan he thil a sawi ta, Juda chi zawng zawngte tih boral tur a ni. Juda chi zawng zawngte tih boral leh chuan nang pawh i him bik lovang. Chuvang chuan Lalnu i nih nai heti hun atan nge hian in dawn lawmi? Ezri chuan a chhan tir leh ta, Aw, dan lo angin Lal hma ka ding a, ka boral leh ka boral a ni mai ang. Juda chi zawng zawng te keimah vangin engmah ei lo leh in lo vin lo awm sela, kei leh ka nula ho te pawhin chung ang chuan dan lo angin lal hma ka ding anga ka boral ka boral mai ang a ti ta ani. Chung ang chuan ni thum leh zan thum engmah ei lo leh in lo vin an awm a, dan lo anga lal hma ding turin Ace rin buatsaih ta. Heti lun lai hian Lalin a tiang a lek a, Lalin a ko a ni lo a, Lal phalna ni lo va, Lal hmaan va kal chuan tihhlum a tih boral thiam ni. Chutah chuan dan lo anga Lal hma ding turin Esri ngei pawh Lal koh ni si lovin mawi takin inchei a, a va kal ta. Mahse hla tak atanga La Assuran Estuary an hmu chu a thinlung zawng zawng a tuizo leh ta. A rangkachak tiang a rawn lek a, Ace i rawn kal hnai ta lal chuan, Lalnu Esther, i ngei duh. I ngei duh tak, i duh apiang min dil rawh, ka ramzat ve pawh ka pek che. Mahse Esri chuanin engmah a sawi mai lo. Esri a lo fing em mai ka ti thin. A thil duh a kha a sawi nghal ngawt lo. Mi thil dil duh chuanin tih lawmna sak zet an ngai ni te a lo zir thiam lawk vek tawh a. Hei hriat pawimawh hle mai. Esteri pawh chuan a duahsawi nghal lo. E, Lalmit ka tlung a, Lalrem tih zawng a nih chuan naktukah hian Hamana nen ka ruai buatsaih ei turin ka sawm a ni. Lal a lawm lutuk ringawt mai ni, pek thuai thuai hi a chak ringawt tawh mai la thil duh a chu. Hei nu ho leh aa mi point kan hriat a pawimawh hle mai. Thil kan duh ami kan dil dawn a nih chuan ti lawm masak an lo pawimawh a ni tih hi Esri na lo zir chhuak tawh ta ta ni. Kan hria a ni Mizo tam tak chu aa nu ho pawh an pasal ten zin dawn a. Enge ka rawn hawn ang che nu i? Hei leh chin kan inneih tawh engmah rengrenh min la hawn lo tiin tam tak chu kan ang deuh tun tun nghal mai a ni. Chutiang ti lo ta ila e pa a eng mah a ngai reng reng lo, nangmah kha in lei zawk rawh e hei midang te hei putar leh pitar te an awm hi an ni lei zawk rawh kei chu ka mamawh reng reng lo a nia An lawm em em ang a in pa te kha. An zin anga an rawn haw meuh chuan pheikhawk te pawhin duh aia lian lian, pawnfen te pawhin duh aia fual fual an rawn hawn em em ang che u. Chu chu Esri chuan a lo zir chhuak tawh a ni. Chutah chuanin Hamana lawm em em mai a, Lalnu in tu dang mah sawm lovin Lalber nen chu a ruai buatsa ei turin min sawm a ni te hlim em em mai a haw. Mahse inhawna kawng Lalber gate hungna kawngkhar bulah chuan Mordekaia chechang miah lo a chibai pawh buk miah lova lo ding a hmuh chuan a thinrim lutuk a puak keh lo chuh In a fathlenga nupui leh aa a bula awmte hnenah chuan Lalin tipkhawp hian min chawi sang a, ni mahsela sawm mi pakhat avang zawnin ka hlim thei lo a ni. A nupui leh mi dangte chuan aa awh hlumna turin tawngsawm nga siam lei awh hlum tir anga Lal hnenah i sawi angin, Mai alawm. Chu chuan a ti hlim ta, awh hlumna tur mawl te kai awh hlumna chu tawngsawm nga a siam tir ta. Khami zan tak mai khan lal ber mai lal ar su er chu a lo muhil thei reng a reng lo hmel let a let mai a. Chutah chuan zing lamah chuan amah vengtu hnenah chuan lal chhinchhiana lehkha pu kha rawn la teh u tiin lal chhinchhiana lehkha pu chu an rawn pe a. Lal chhinchhiana lehkha pu ah chuan engkim mai hi chhinchhiah vek a ni. Aw naute aw, Lal ber mit hmuah khian lang lo tura thu ruk reng a awm lova, engkim mai hi chhinchhiah vekin a awm. Lungai te u lawm ru kan ropui de hnai ta. Dik taka ti te tan, fel taka ti te tan, Lalpa a rinna nghat tlat tute tan hian u naute aw hlauh tur a awm lo.

Chu lal nuna chhanhim tu a nihna avang chuanin Mordecai hian engmah tihsak la ni lo. Mordecai-a chuan tihsak a ni a, a thau a sawh theihna turin a buai chung hawk bawk hek lo. Lalpa hma kun thina Pathian chi mai a buk thin a, Lalpa erawh chuan a hmuh hmaih lo va, hun a tihah chuan Mordecai-a chawi chhuak mai a ni. Mordecai-a ṭam a thleng dawn ta. Unautu keini ringtute ngeipui kan lo nghakhlel thin a, kan lo buai thin. Pathian kuta engkim hi i dah ngam ang u. Mi hnenin kara buaina kan nei nih pawhin, dik lo taka min min lo ti a nih pawhin, harsatna kan lo tawk a nih pawhin Unautu Pathian hmah i kun ang u. Lalpa lam i hawi ang u. Lalpan tul a tih hunah chuan he leiah ngei pawh Lalpan min la rawn chawi chhuak ve dawn a ni. Chutah chuan le a tukah chuan Lalnu ruai buatsaih ei turin an inbuatsaih ta. Lalasuara chuanin Esera hnenah chuan Lalnu enge i duh chu min dil rawh, ka pen che ka ram zat ve pawh. Chutah chuanin e e Hamana nen ka ruai buat saih rawh i ula, lalti ang chuan ka ti mai ang. Hamana a lo lang ta. Saw tunge a ni e, Lalber Hamana e lo kal teh se a rawn kal ta. Lalber chuan Lalnu ruai a nei hma chuan Lalina chawi mawi a duh chu engtin nge kan chawi mawi ang le? an ti a. Amahna chuan an ngaihtuah e, Lalin chawi mawi chu tumah an awm hle nen, kei lo chu tumah chawi mawi tur a nei lo reng reng a. Amahna chuan a duh thu an sam ta a, Lalin chawi mawi a duh chu e, Lalkhawn bawl upa ber rit kai hruai sela, Lal chuan a thin sakawr tawlai lirah chuang sela, Lalthuam famkim in inthuam sela, lalkhawn pawl upa ber in hmar huai sela, lal in chawi mawi a duh chu tiang tih nih rawh se tiin kawng tluan in au zel rawh se. Lal ber lal ar sur chuan aw le chu tiang tak chuan lal in hung na gate kawngkhar bula ding thin Mordecai chungah chuan va ti rawh le. Hamana chu a thinrim em em mai a. A mi ngei lutuk thah a tum a awh hlumna tur a tawngsawm nga siam sa kha chung ang tak chuan lalthu pekin chawimawi a ngai ta. A tan tih loh ngam a ni si lo. Mordekaia tih hlum duh ngawih ngawih chu lal thuamin a thuam a. Lal chuahna ṭhin sawkawr tawlai lirah chuan chuan tir a, a hmah chuan ni hlengin, Lalina chawimawi chu tiam ti ni rawh si tiin a au ta zel mai a ni. Chutah chuanin tlaiah chuan in aa haw a, Ee, vawh in nia ka thil tawn zet zawng, tiin a nupui leh ama in a chengte hnenah sawi chu. A nupui lah chuan, Ee, khai, i tawh sual tawhna pai Juda mi a nih pawh chuan i chelh hauh lo vang lo ti mang ang ta. Chutah chuan Lalnu Esri vengtuten an rawn ko. Hamana chu Lalnun ruai buatsaih ei turin lo kal turin a ti a che, a va kal ta. Chutah chuan Lal ber mai Lal Asura chuan Lalnu hnenah, Lalnu e sere, e ngei duh chu min dil rawh le. I duh apiang min dil rawh, ka ram zat ve pawh ka peng che. Chutah zet chuan Lalnu e sere in sum thei ta bik lo. Rei tak a lo pai tawh chu a puang chhuak ta. Lal ber ka duh chu e ka nun hna zu a hi ani. Ka duh chu e ka chipui te nun hna zu a hi ani. Lalber, kum khua bawi a awm a saltang ni tur ila chuan in saltang dawn ni ila chuan eng mah ka sawi lo tur. Mahse ti bawr la ti chimi vek tur kan ni a. Chu chu Laltana hek lutuk a hmel ma pa hian a rul seng dawn em ni? Lala Suaran chu chuan hre chiah mai chu thin a ring lut. A rilru pawh chuti a ngaihtuahtu chu tunge a ni a? E Srin sum zo tawh lo, Hamana hlauhna leh zahna pawh nei tawh lo. E Sri chuan Lal hmaah chuan Hamana chu kawk ta, taitu leh hmelma pa Hamana hi maw le?

A thuphelh tawh ngai lo a, he Bible nge in Bible a kan hmuh angin Galatia mi ten ti ko Paul leh ka tawnah khan mi in a theh a pi ang chu mi veng chu hring dawn si a. Tisa lama theh tu chuan tisa mi chhiat na sing a, thlarau lama theh tur chuan thlarau mi chatuan nun na sing dawn a ni a ti. Unaute u mi chhiat na Duh ngar ngar leh zawng ngar ngartu te hian anmahni thangkama an awk thin a ni. Amana ngei pawh chu ama thangkamah an awhtir ta a, ama ngei chu an khaihlum ta. Lal ber erawh chuan Hamana ropuina zawng zawng kha Mordekaiah a khumtir ta. Chawi mawiin a awm a maw tikah Lalpa hma chu kuhna chi bai buk thin. Lalpa tan ami rinawma kha Lalpan tul a tih hunah chuan a chawi chhuak ta. An chan a va tha ta em? An dinhmun a va tha ta em? Mordecai leh Esther hi. Mahse unautu Esther hi lawm a la kim thei lo. Ezrin thlarau bo hmangaihna a neihna zia hi aw ka ti thin. Lalin hung chhungah khan Mordekaia te nen lalnu angin nuam takin hlim takin an awm thei. Mahse Ezri chuan hmelmapa Hamanan Juda chi zawng zawngte tihlumna tur lehkha a lo thawn darh tawh si a. Chu ni chu lo hnai tial tial mai si a, lal ber hma ah chuan a sawi leh ta a insum thei lo. Lal ber. Ka mi te an boral ni ah chuan engtin nge ka awm tak ang? Ka chipui te boral na nia chuan ka dam zo lo vang a, ka tuar zo bik dawn em ni? tiin lal hma chuan ka awm leh ta. Lalhma chuan an sawi leh ta, Lal a suara chuan, Aw le, Lal tana dah bik sa kawr tha tha ka buat saih ula, Lal thu pek thar thun darh nghal rawh u, a rang thei ang berin. Haman an Juda chi zawng zawng te tih boral a tih chimi vek tura a lo theh darh tawh na ni, Ni sawm pathum Mother thla thla sawm leh pahniha chu zuta chi zawng zawng te chu mi ni ah chuan auhawv in lo awm sel a. Hmelma an mahni rawn ti boral tum a rawn bei tu tur zawng zawng chu Lalthu pek thar hria in zalen in auhawv in hmelma Anmah ni rawn tih hlum tum te chu lo bei sil a, lo hneh zel rawh se. Lalzung bun hnem in thu pek thar chu rang thei ang ber in an thawn darh ta chur chur mai. Lal thu pek thar a thlen na ram then leh khua piang zuta te chu lawm in an au a. Eng ten nei a ruai chhe na ten nei a awm ni ten kham ta Chutah chuan hmelma pa Setana, hmelma pa Hamanan Juda chi zawng zawngte ti boral tura a lo puan tawpna ni ah chuan hmelma te chuan Juda chu ti boral turin an rawn intawp khawm ta. Mahse Juda te chuan anmahni rawn bia rawn tih hlumtu a bia chu ho in an lo tang a, an lo hneh ta zel a.

Eden huan pawh chhiatna avangin Pathian nen kan lo inthen tawh a, kan thlarau thisen zawng zawng chu lo sawhbazo tawhin chatuan hrem hmun kan lo va bak ta. Unautu van rorel danah chuan thi tur a ruat kan lo ni ta a, keimah ni lam kan in engmah hmuh tawh awm tawh lo. Mahse unautu lal ber thu pek thar a lo thleng ta. Lal thu chu tunge an ngial thei ang? Ka mi in ni thei lo na ke main ka mi ka fa in ni ta e. Lal per ken Pathian chuan kan zalen na dar min lo vuak sak ta. Lal Isua ngei chuan phuarna zawng zawng min rawn phelh sak ta a. Krista thina leh thawh lehna vangin.

Ka mi ni theih lo na hian ka mi ka fa te in ni ta. Bat na leh kha thu pe ka ziak kan chung aw min do dal thi lo thai bo tawh si a. Chu ngei chu Kraws ah kheng pet in a ti boral ta. Vawi nia erawh chuan chatuan a boral tu leh ta chuan hrem hmun a kal tu ni tawh lo in chanchin tha kan tan dam na chanchin tha kan tan lawm na. Lali suah avangin, Krista thisen avangin zalen kan nia Pathian Fa kan lo ni ta. Aw nautu chu zalen a changtu, Krista chanchin tha hretawhtu, Pathian thuthlung thar Krista zalenna leh chanchin tha chang tawhtu te hei ni kan rinna khawvel hmeh a ngamna chu. Chung ang thisena lei Isua ringtute i huahuin lo awm u la, lo in hmangaih ro in in hmangaih chuan ka zir tir te in ni tih an hria ang. Lo in pum khat u la, Beram pawh a tla than chuan ching hniai in an hneh an la thin a, an seh thin a ni. Juda ten hmel mau ho a an lo beih an lo hneh zel ang khan, Kohhran Krista Isua ringtute pawh hi lo in pum khat rawh u.

Inseh tawn a, inkher tawn lo va. In pum khata kan in hmangaih tlang a nih chuan khawvel eng kan nia, khawvel kan en ang. Lei chi kan nia, khawvel hi kan tih langa khawvel kan vawng tha ang. Chhungkua kan al langa khawtlang leh khawvel kan al dawn a ni. Hneh ngei thuraptu pek kan nih avangin tlawm thei kan ni tawh lo va. Kam hneh zel ang hneh tu Lalihsua zarah Chung anga Isua hmachuan in Isua zarah ringtute kan in pum khat a, hneh tawh Setana hi kan bei a kan hneh zel chuan Isua zarah chatuan in nakin ah ro kan la rel dawn a ni. Kan zavai atan Lalpan mal min sawmsak theuh rawh se. Amen.